Jayxon dárya emes, waqıttıń ózi sıyaqlı aǵatuǵın sırlı ózek. Ol óz jaǵalawlarında milletler, estelikler hám joǵalǵan izlerdi únsiz saqlap kelgen. Bul jerge kelgen hár bir jolawshı ózekti ózgerte aladı, biraq suwdıń ruwxı óz ornın tárk etpeydi. Ilimiy haqıyqat sonda, tariyx geyde hújjetlerdi emes, al, hawadaǵı sıbırlılardı, atlardıń artında hám. jámiyet yadında jasaydı. Oralıq Aziyanıń qumı astında jasırın qatlamlar bar. Biz olardıń xár birin qayta ashıwǵa umtılamız. Etnikalıq iyes te aǵın suw sıyaqlı. Forması ózgeriw múmkin, biraq mánisi úzilmeydi. Jayxon boylap gezgen ásirler gúrrińiniń jáne bir sırlı beti, Ózbekstan jerindegi arab áwladlarınıń óshpes, tariyxı bolıp tabıladı siz jayxun joybarı menen birgesiz eger jáne bir márte tariyxtıń óshpes qatarlarına súńgiwge qáleseńiz biz basladıq. Ózbekstanda jasap kiyatırǵan arab áwladları tek ǵana tariyxta qalǵan emes, al házirde ózligin saqlap qalıp kiyatırǵan janlı jámiyet desek boladı. Olardıń dáslepki kelip shıǵıwı tiykarınan jetinshi hámde onınshı ásirlerge barıp taqaladı. Arab qalalıq civilizaciyaları keń kólemde Orta Aziyanı, sonıń ishinde Oraylıq Aziyanı jawlap alǵan musılman basqınshılıǵı, dáwirinde ayırım arab urıwları hám de qáwimleri bul jerlerge kóship ótken. Sonnan keyin ásirler dawamında arab migrantları hám jergilikli xalıq ózbek, tájik hám basqa da xalıqlar menen qosılıp jańa etnikalıq qáwimlik quram Ózbekstan arabların qáliplestirgen. Búgingi kúnde bul jámáát tiykarınan Qashqadárya, Samarqand, Buxara sıyaqlı wálayatlarda jaylasqan hám óz tariyxı, etnikalıq ataması, ayırım úrp-ádetleri arqalı ótmish penen baylanısın saqlap kiyatır. Sonıń menen birge, ásirler dawamında arablar jergilikli jámiyettiń qáliplesiwine, mádeniyatına jáne de demografiyalıq processlerine, beyimlesip, sonıń menen birge óz ornında arabshılıqtan oraylıq aziyalıqqa, yaǵnıy ózbekstanlı arab sáykesligine evolyuciya jasaǵan. Biraq bul sáykeslik joǵalǵan emes, al arablıqtan kelip shıqqanlıq sezimi, ruwqawım atları jáne de áwladtan áwladqa ótken áńgimeler, sonday-aq, etnotoponimlerdegi arab izleri óshpegen. Búgin biz áyne usı tariyx, arabshılıqtan Oraylıq aziyalı jámáátke shekemgi tolqınlı joldı, onıń sebeplerin, ashılıwların hám de saqlanıwın úyrenemiz. Arablar Orta Aziyaǵa, sonıń ishinde, házirgi Ózbekstan aymaǵına, birinshi gezekte, Segizinshi, toǵızınshı ásirlerde bolǵan basqınshılıqlar dáwirinde kirgen. Bul basqınshılıqlar ǵárezsiz arab xaliyfalıǵı tárepinen ámelge asırılǵan tariyxta musılman basqınshılıǵı ataması menen tán alınǵan. Sonıń menen birge ayırım arab urıwları hám de musılman jámáátleri bul aymaqqa kóship kelip jergilikli xalıq penen aralasıp Jańa etnikalıq topar Ózbekstan arabların qáliplestirgen. Izertlewlerde atap ótiliwinshe, arablar tiykarınan Qashqadárya, Samarqand, Buxara hám Nawxa sıyaqlı aymaqlarda jaylasqan. Olardıń jaylasıwı tek awıllarda ǵana emes al qala átirapı jámiátlerinde, wálayatlarda jergilikli, jámáát quramında óz sáwleleniwin tapǵan bul jámáát ásirler dawamında ózligin saqlawǵa, etnikalıq atamaların saqlap qalıwǵa háreket etken. Mısalı, arab degen atama, ruw hám de qáwim atları, etnotoponimler óz áhmiyetin joǵaltpaǵan. Sonıń menen birge, arabshılıqtan Oraylıq Aziyalıqqa evolyuciya procesinde til, mádeniyat, kúndelikli turmıs tárizi, yaǵnıy jaylasıw, assimilyaciya kórinisleri júz bergen, siyrek ushırasatuǵın arab dialektleri, arabsha sózler azayǵan, kópshilik awıl hámde qalalarda arablar ózbek yamasa tájik tillerinde sóylesedi. Biraq áhmiyetli másele arabshılıqtan tolıq waz keshirmegen. Olar óz tariyxın, bir neshe úrp-ádetlerin, shańaraqlıq diniy hámde mádeniy miyrasların xátteki assimilyaciya jaǵdayında da jasırıw, saqlawǵa háreket etken. Búgingi kúnde Ózbekstan arabları kategoriyası diasporadan góre, tariyxı, mádeniyatı, identifikaciyası menen ajıralǵan, ózlik dárejesine erisken etnikalıq topar sıpatında qaraladı. Bul tariyxıy process xalqımızdıń uzaq hámde quramalı etnikalıq mozaikasınıń bir bólegi. Ózbekstan arabları, birden-bir, birdey emes, al birneshe túp hámde urıwlardan ibarat quramalı etnikalıq qurılım. Hár bir urıw ózine tán atama, tariyx, áwlad esteligi hám jeke ózlik sezimi menen ajıralıp turadı. Bul atamalar ásirler dawamında saqlanıp, geyde ózgerip, geyde jańa máni alıp, Búgingi áwladqa jetken. Olardıń arasında áyyemgi arab qáwimlerinen kelip shıqqan jergilikli jaǵdayda qayta qáliplesken hám aralas etnikalıq toparlar da bar. Arablardıń ishki quramındaǵı Said, Xafiz, Ǵarabaz, Laqa, Bádawiy sıyaqlı atamalar tek at emes, al tariyxıy etnikalıq belgi wazıypasın atqaradı. Awıl hám de máhálle atamalarında da arablardıń izi saqlanǵan. Bul etnotoponimler búgin de xalıqtıń yadında saqlanǵan mádeniy qatlam esaplanadı. Urıw hám de etnotoponimler tek ǵana ótmishti emes, al jámiyettiń búgingi pikirin de belgileydi. Sol sebepli olardı úyreniw bul arablardıń mádeniy qatlamların ashıwda tiykarǵı gilt bolıp tabıladı. Ózbekstan arablarınıń etnikalıq quramı ilimiy dereklerde atap ótiliwinshe birneshe tariyxıy qatlamlardan quralǵan. Birinshi qatlam segizinshi-toǵızınshı ásirlerde kirip kelgen Arab qáwimleriniń áwladı ekinshi qatlam keyingi ásirlerde sawda, diniy bilimlendiriw hámde áskeriy xızmet arqalı aymaqqa kelgen arab toparları úshinshi qatlam jergilikli xalıqlar menen ásirler dawamında aralasıp, qospa etnikalıq úlgini payda etken áwladlar. Usılayınsha arablar ishki quramında hár túrli ruw hámde Aymaqlar júzege kelgen bul ruw atları hár bir jámiyet ushın ózliktiń belgisi. Mısalı, Sáyid ruwı kóp jerlerde payǵambar áwladı degen máni menen baylanıstırıladı. Xafiz atı Qurandı yadlaǵan áwlad yaması diniy bilimi kúshli bolǵan shańaraqlar menen baylanıstırılǵan. Qarabas yamasa qarabaslılar sıyaqlı atamalar jergilikli sharayatta Payda bolǵan sırtqı belgi yamasa belgili bir áwlad ózgesheligi menen baylanıslı. Laka hámde Badawi sıyaqlı etnonimler ayırım arab qáwimleriniń jergilikli aytılıwına úylesken kórinisler sıpatında túsindiriledi. Usı atamalar ásirler dawamında ózgergen bolsada, hár bir arab jámáátleriniń ishki dúzilisi, jámiyetlik is hám de áwlad birligine nuqsaydı. Etnikalıq quram menen baylanıslı jáne bir áhmiyetli qatlam etnotoponimler. Ózbekstannıń ayırım aymaqlarında arablar jasaǵan awıl, abat, aymaq hám de máhállelerdiń atlarına arabsha túbirler saqlanǵan. Bul atlar geyde tuwrıdan-tuwrı arab sózin óz ishine alǵan bolsa, geyde ruw atı yamasa arabsha laqaplar tiykarında Qáliplesken, Qashqadárya, Surxandárya, Buxara aymaqlarında bunday jer atamaları quramalı túrde saqlanǵan hám bul etnomádeniy qatlamnıń áhmiyetli dálili esaplanadı. Etnotoponimleri tek ǵana jer atamaları emes, al etnikalıq esteliktiń, tiri forması. Olardı úyreniw sonı kórsetedi, arablar bir jerde waqıtsha emes, al ásirler dawamında jasaǵan, eginshilik, sharwashılıq hámde jergilikli xojalıq úlgilerinde qatnasqan salamat jámáát bolǵan. Hár bir etnotoponim aymaq tariyxı hámde jámáát etnikasınıń ajıralmas bólegi esaplanadı. Arablar arasındaǵı ruw-aymaq dúzilisi búgingi kúnde de belgili dárejede saqlanıp qalǵan. Ayırım ruw atları kúndelikli tilden qalıp ketken bolsa da, úlkenlerdiń yadında, shańaraq shejirelerinde hám de máhálle dástúrlerinen joǵalmaǵan. Ruw atları adamlardıń kimligin belgilewshi belgi sıpatında jetisiwde dawam etpekte. Jámáát aǵzalarınıń ózligin ańlatıwda qaysı ruwdan ekenligin aytıw ele de áhmiyetli orın iyeleydi, bul bolsa arab jámáátleriniń ishki jámiyetlik dúzilisi joǵalmaǵanın kórsetedi. Arab etnoquramınıń jáne bir ózine tán jaǵı hár bir ruwdıń jergilikli mádeniyat penen baylanısıp ketkenligi, turmıs tárizi, jeke dástúrleri jáne de ishki qatnasıqları, xátte awqatlanıw usılına shekem ayırım ruwlardı ózgeshe qırlar saqlanǵan. Bul ayırmashılıqlar olardıń araplıq tamırın hámde jergilikli ortalıqtaǵı evolyuciyasın bir waqıttıń ózinde kórsetedi. Ózbekstan araplarınıń turmıs tárizi ásirler dawamında qáliplesken dástúr hámde jergilikli ortalıq tásiriniń ózine tán úyresimi. Olar awıl xojalıǵı, sharwashılıq hámde diyxanshılıqqa tiykarlanǵan jasaw tárizi menen ajıralıp turǵan. Hayallar kiyim-kensheklerinde ózine tánlik bul uzın kiyimler, juqa oramallar hámde arab antropologiyasınan kelip shıqqan atamalar saqlanıp qalǵan. Erkeklerdiń kiyiminde bolsa ámeliylik hám sahra xalıqlarına tán ápiwayı úlgiler ústinlik etken úyrıwzıger buyımları, qol miyneti menen islengen zergenlik buyımları hámde ıdıslar jámiyettiń mádeniy qatlamların kórsetip bergen. Xojalıqlar ádette keń háwli, mallarǵa arnalǵan ayırım orınlar hám de miyman qabıllaw ushın úlken bólmeden ibarat bolǵan. Álbette, arab jámiyetlerinde miymandoslıq, úlkenge, kishige húrmet hám de máresimlerge ámel etiw turmıs táriziniń tiykarǵı tiregi bolıp kelgen bul dástúrler házirgi kúnge shekem belgili dárejede saqlanıp kiyatır. Ózbekstan arabları tariyxtan awıl xojalıǵı menen shuǵıllanǵan. Olar tiykarınan baǵmanshılıq, diyxanshılıq, sharwashılıq, ásirese, qoy xámde qara mal baǵıwdı tiykarǵı tirishilik derekspatında saqlap kelgen. Sharwashılıq olardıń turmıs tárizinde júdá áhmiyetli orın tutqan. Sonıń ushın da kóplegen arab awılları keń háwlili, haywanlar ushın ajıratılǵan arnawlı imaratlı bolǵan. Kiyim-kenshek máselesinde de arablar jergilikli ortalıq tásirine beyimlesken bolsa da, ayırım belgiler arab tamırın kórsetip turǵan. Hayal-qızlar ádette uzın, tıǵız tutılatuǵın qara yamasa qarańǵı reńli kiyimler kiygen, onıń ústine juqa, úlken oramal jabatuǵın edi. Ayırım aymaqlarda bul oramaldıń jergilikli atamaları da bar bolıp, ol hayaldıń shańaraqtaǵı dárejesin de ańlatqan. Erkekler bolsa keń shapan, jeńil shapan, geyde arab usılındaǵı galstuksız kóylek hám de ózine tán Bas kiyimler kiygen. Bas kiyimler olardıń hám mádeniy, hám diniy simvol wazıypasın atqarǵan. Turaq jay qurılısı da ózgeshe ózgesheliklerge iye bolǵan. Arab shańaraqlarında háwli oraylıq orında turǵan. Ol tek tirishilik emes, al jámiyetlik turmıstı da birlestirgen maydan edi. Háwlide sharwaxanalar, ustaxanalar hám de hayal-qızlar ushın arnawlı jumıs orınları bolǵan. Miyman qabıllaw dástúri kúshli bolǵanlıǵı ushın hár bir shańaraqta úlken bir bólme dasturxan jayıw ushın keń orın tayarlap qoyılǵan. Hayallardıń qol miyneti ásirese tikúshilik, toqımashılıq hám zergerlikti bezew sıyaqlı jumıslar júdá rawajlanǵan. Olar shańaraqlıq ilajlar ushın arnawlı kiyimler, neke kiyimi, toydaǵı zıyapat kiyimleri, daqma jiltler sıyaqlı buyımlardı qoldan tayarlaǵan, zerdózlik hám de ósimlik naqsları arab hayallarınıń dástúriy estetikasın kórsetken, erkekler bolsa temirshilik, shapıqshılıq, sharwashılıqqa qáliplesken, ásirese awıl xojalıqlarında olardıń miyneti tiykarǵı xojalıq tirek bolǵan. Ayırım arab ruwları dástúrli ańshılıq hám de shól ónermentshiligin de saqlap qalǵan. Awqatlanıw mádeniyatında da arabshılıq hám de jergiliklilik úylesken. Arablardıń awqatları tek arınan qorılǵan gósh, sút ónimleri, dánli awqatlarǵa bay bolǵan. Jergilikli ózbek yammasa tájik asxanası tásiri sebepli olardıń racionı waqıt ótiwi menen bayıp barǵan. Sonıń menen birge arablarda jámiyetlik qatnasıqlar, úlkenge húrmet, atalıq, miyman kútiw ádebi, Qudalar arasındaǵı ádep, hayal-qızlarǵa húrmet hámde úy sharayatındaǵı wazıypalar qatań tártipke salınǵan. Hayallar úy xojalıǵı, bala tárbiyası hámde úy jumısları ushın juwapker bolǵan, erkekler bolsa xojalıq hámde sırtqı qatnasıqlardı basqarǵan. Bul turmıs tárizi zamanagóy dúnya tásirinde ózgergen bolsa da kóp tárepleri saqlanıp qalǵan. Kóplegen arab máhállelerinde elegedeyin Shańaraqtıń úlkeni húrmet etiliwi, máresimlerde áyyemgi tártiplerge ámel etiliwi, ayırım úrp-ádetlerdiń áwladtan áwladqa ótiwi buǵan dálil. Ózbekstan arablarınıń turmıs tárzi arab tamırı hám de jergilikli mádeniyattıń jetik úylesimi bolıp ásirler dawamında ózgeriske ushıraǵan bolsa da óziniń tiykarǵı ózgesheliklerin joǵaltpaǵan úlken etnografiyalıq miyras bolıp tabıladı. Ózbekstan arabları jámáátlerinde shańaraq, etnikalıq ózlikti saqlawshı tiykarǵı jámiyetlik institut esaplanadı. Dástúriy shańaraq úlgisi patriarxal úlgige tiykarlanǵan bolıp onda áwladlar arasındaǵı húrmet hám úlkenler sózi ústin bolǵan, qudalar arasındaǵı qatnasıqlar qatań ádep qaǵıydaları menen tártipke salınǵan, sawshılıq barısında Kóp jaǵdaylarda úlken áwlad wákilleri sheshiwshi qarar qabıl etken neke máresimleri jámáátlik sıpatqa iye bolıp, diniy hámde dástúriy elementlerdiń úylesimliligi kózge taslanǵan. Jáne de aza máresimleri de qatań tártip hámde belgili bir qaǵıydalarǵa tiykarlanǵan, sonday-aq jámiyetlik birlik bunday jaǵdaylarda ayrıqsha kóringen. Bala tutılıwı hám de súnnet máresimleri de arab shańaraqlıq dástúrleriniń dawam etiwin támiyinlep bergen. Házirgi zaman jámááti tásirinde de dástúrler geypara ózgerislerge ushıraǵan bolsa da, olardıń kópshiligi ele de ishki jámiyet qaǵıydaları túrinde saqlanıp qalmaqta. Ózbekstan arablarınıń dástúrli shańaraq dúzilisi patriarxal kóriniske iye bolǵan. Shańaraqta atanıń ornı oraylıq orındı iyelep sheshim qabıl etiwde sheshiwshi rol oynaǵan. Bunday model áwladlar aralıq tártip-nizamnıń saqlanıwına tiykar jaratqan. Úyde erkekler hám hayallardıń wazıypaları anıq bólistirilgen. Hayallar tiykarınan úy ruwzıgershilik, bala tárbiyası hám de máresimlerge baylanıslı tayarlıq jumıslarına juwapker bolǵan. Sawshılıq máresimlerinde úlken áwlad wákilleriniń qatnasıwı májbúriy esaplanǵan qız tárep hámde jigit tárep arasındaǵı sóylesiw belgili ádep-ikramlıq normalarına tiykarlanǵan. Sonday-aq, sawshılıq procesinde kelin-kúyewdiń kelisimnen aldın ruwx hámde tuwısqanlıq baylanısları, jámiyettegi ornı, shańaraqlıq qádiriyatlar, tereń úyrenilgen, máresimlerde geyde arabsha duwalar, diniy qutlıqlawlar aytılǵan, neke máresimi tiykarınan jámiyetlik ortalıqta amelge asırılǵan. Toy máresimleri arablardı hám mádeniy hám diniy faktorlardı ózine birlestirgen toydaǵı awqatlanıw, miyman qabıl etiw hámde dasturxan mádeniyatında jergilikli ózbek úrp-ádetleri menen úylesiw kózge taslanatuǵın dárejede bolǵan, biraq ishki tártip normaları arab jámáátleriniń óz dástúrli modelinen kelip shıqqan. Kelinniń úyge kiriwi máresiminde de rámziy húrmet belgisi sıpatında úlkenlerdiń, yaǵnıy jaslılardıń pátiya salınǵan. Mata máresimleri de jámáátlik xarakterge iye bolǵan, Qayǵılı shańaraq tuwısqan hám qońsı-qobalar tárepinen qollap-quwatlanǵan. Qayǵılı kúnlerde awqat tayarlaw, máresimli shólkemlestiriw jumısları hayal-qızlarǵa júklengen. Bul processte de úlkenlerge húrmet oraylıq ólshem esaplanǵan. Azalaw dawamında jámiyetlik awızbirshilik, tuwısqanlıq dúzilisiniń bekkemligi kóringen. Mátam kiyimleri kóbinese ápiwayı, Bezeksiz bolǵan bala tuwılıwı bolsa shańaraqta úlken quwanısh sıpatında belgilengen. Awıl jámáátlerinde náresteni qutlıqlawda tuwǵan-tuwısqanlar birinshilerden bolıp kelgen. Súnnet máresimleri ul balanıń tárbiyasında eń áhmiyetli dástúriy basqısh sıpatında atap ótilgen. Máresimde shańaraqtan tısqarı jámáátler qatnasqan. Arab shańaraqlarında shejire hámde násildiń saqlaw Áhmiyeti mádeniy qádiriyat bolǵan ayırım arab shańaraqlıq etnonimleri tap násilge baylanıslı saqlanıp qalǵan, áwladtan-áwladqa awızeki tariyxtı jetkeriw dástúri kishi jastan baslap úyretilgen, sovet dáwirinde de onnan keyingi jıllarda da shańaraqlıq máresim mádeniyatı belgili transformaciyalarǵa ushıraǵan, toy máresimlerinde bolsa biraz zamanagóy elementler payda bolǵan, biraq úlkenge húrmet, Qudalar ádebi, jámáát ishindegi ishki ádep-ikramlılıq ústinligi joǵalǵan joq. Tildegi ózgerisler tásir etken bolsa da, máresimlerge arablardıń tamırın esletiwshi ayırım duwa hám de bildiriw formaları saqlanıp qalǵan. Ózbekstan arabları etnomádeniy ózligin saqlawda til tariyxı bárqulla áhmiyetli faktor bolıp kelgen. Ilimiy analizlerge bola arab tili bul jerlerde dáslep jámiyet ishinde belsendi qatnas quralı sıpatında xızmet etken, al keyin ala bolsa rámziy mádeniy formaǵa ózgergen. Jigirmanshı ásirge kelip bilimlendiriw, urbanizaciya xámde aralas nekeler tásirinde arab tili ortalıǵı sezilerli dárejede qısqarıp barǵan. Búgin arab shańaraqlarınıń tiykarǵı sóylesiw tili kóbinese ózbek hám de qısman tájik tillerine ótkenligin atap ótiwimiz múmkin. Soǵan qaramastan, máresim, diniy sálemlesiw hám de kúndelikli úrp-ádetlerge baylanıslı arabsha sóz qatlamı úlken áwlad tilinde saqlanıp qalǵan. Hátteki bul ibaralar jergilikli til fonetikasına beyimlesken halda ózgeshe Bir kórinislerdi de payda etken. Tildegi ózgeris joǵaltıw emes, al jańa mádeniy lingvistikalıq ózgesheliklerdiń qáliplesiw procesi desek qáte bolmaydı. Til qatlamların úyreniw bolsa jámiyet yadın hám etnikalıq dawamlılıqtı túsiniwge tiykarǵı gilt bolıp qalmaqta. Ózbekstan arapları etnolingvistikalıq ortalıǵı kóp ásirler dawamında óziniń awızeki forması arqalı saqlanıp kelingen. Arap tiliniń bul aymaqqa kirip keliwi segizinshi-toǵızınshı ásirlerdegi islam tariyxı menen baylanıslı ekenligi ilimiy tiykarǵa iye. Arap jámiyatı shańaraqlarınıń bir bólegi awıl ortalıǵında uzaq waqıt ishki sóylesiw tili sıpatında arapsha sóylesiwdi saqlap qalǵanı atap ótiledi. Izertlewlerge qaraǵanda tildiń ásirler dawamındaǵı jaǵdayı úsh basqıshta talqılanadı, dáslepki dáwirde belsendi qarım-qatnas tili, keyingi simvolikalıq diniy ańlatıw forması hám házirgi dáwirde sóylesiw dárejesindegi sheklengen awızeki qatlam. Jigirmanshı ásirde sovet dáwiri bilimlendiriwi hámde jámáátlik xabar quralları tásirinde árab tilinde erkin sóylesiwdiń páseyiwi baqlanǵan. Búgingi kúnde árab jámáátlerinde tildiń tolıq grammatikalıq sisteması saqlanbaǵan, biraq diniy dualar, máresimlik qutlıqlawlar hámde sálemlesiw ádetleri kórinisinde simvollıq qatlam jasap qalǵan. Úlken áwladqa arabsha sóz qatlamınıń aktiv hám simvolikalıq ańlatıw dárejesi joqarı bolsa da, jaslar sózinde ol tiykarınan passiv eske túsiriw túrinde ushırasıwı atap ótiledi. Qashqadárya hám Surxandárya arablar tilinde Arabsha etnoleksika ózbek tili grammatikası hám de fonetikası qaǵıydalarına baylanısıp qalǵanın, aytılıw normaları jergilikli til tábiyatına maslasqanlıǵın da atap ótiw kerek. Arab sóylesiwindegi tiykarǵı ózgeshelik ses aytılıwındaǵı jumsaqlıq, sóz aqırında jergilikli affikslerdiń qosılıwı hám de ayırım etnonimlerdiń jergilikli sóylesiwde jańa forma alıwı sıpatında qaraladı. Til ózgeriwin joǵaltıw emes, al mádeniy ortalıqta qayta qáliplesiw process desek anıqıraq boladı hám bul process etnikalıq ózliktiń jańa kórinisinde jasawın támiyinlegen. Arab tili elementleri tiykarınan shańaraq, tuwısqanlıq, sonday-aq, toy-janaza, miyman kútiw hámde diniy sálemlesiw jaǵdaylarında da anıq saqlanıp qalǵan. Etnikalıq til saqlanıwınıń bes tiykarǵı mexanizmi bar diniy sóyleu formulaları, shańaraq tamırına baylanıslı áwlad atamaları, máresim duaları, óz-ara sálemlesiw usılı hám de jergilikli tús alǵan arab sóylesiwleri leksikasınıń qatlamı. Bul belgiler adamnıń ózin qaysı etnikalıq ortalıq hám de áwladqa tiyisli ekenligin sóyleude úzliksiz imperativ mexanizm sıpatında qollanılıwı da málim. Juwmaqlap aytqanda, arab tili ortalıq aktiv qatnasıqtı qısqarǵan, biraq máresim, duwalar, shańaraqlıq dialekt hám de simvolikalıq etnomádeniy sózlik qatlamında qayta dúzilgen formada jasap qalǵan. Ózbekstan arabları ushın jigirmanshı ásir jámáátlik ózlikte keskin burılıslar dáwiri boldı. Sovet modernizaciya siyasatı, Arab jámáátleriniń jámiyetlik quramın, jasaw aymaǵın hám mádeniy kórinis formaların pútkilley ózgertip jibergen. Burın awıllarda tıǵız jaylasqan arab toparları qalalarǵa, aralas máhállelerge kóship, qala mádeniy ortalıǵına integraciyalanǵanın atap ótiw orınlı. Ózgeshelik endi tek ǵana til yaki urıw atamalarında emes, al ótmish haqqındaǵı jámáátlik estelik, shańaraqlıq qáde hámde diniy úrp-ádetler arqalı sáwlelendirilgen. Ózlikti ańlaw jeke túske ótip arab áwladı bolıw kóbirek simvolikalıq belgige aylanǵan, biraq hátte bul formada da mádeniy dawamlılıq úzilmegenin aytıp ótiw áhmiyetli. Bul jámáát búgingi Ózbekstannıń kóp qırlı etnomádeniy mozaikasında áhmiyetli ornına iye. Ózbekstanda jasawshı arab jámáátleri birlespeleri jabıq diaspora formasınan ashıq jámáát quramındaǵı lokal etnikalıq topar modeline basqıshpa-basqısh ótken, assimilizaciyanı tezlestirgen tiykarǵı faktorlar bilimlendiriw sistemasınıń birdeylestiriliwi, ekonomikalıq siyasat, mádeniy xızmet formaları, televidenie hám qalalastırıw processleri sıpatında kózge taslanadı. Arab jámáátlerindegi demografiyalıq ózgerisler jeke ózgeshelikti kúsheytken, yaǵnıy adamnıń ózin jámáát atı menen emes, al kóbirek puqaralıq hám aymaqlıq tiyislilik penen táriyiplew jaǵdayları kóbeye baslaǵan. Qalalarda jasawshı arab áwladlar ózbek tilinde bilim alıw, kásip, mádeniyat hám te xabar tarqatıw ortalıǵında ulıwma milliy processlerge qatnasa baslaǵanın atap ótiw orınlı. Arab tili aktiv sóylesiw qatlamınan shıǵıp shańaraq úlkenleriniń esinde passiv qatlamǵa ótkeni, diniy sóylew formulaları hám de máresim leksikasında bolsa rámziy wazıypanı saqlap qalǵanı málim. Bul lingvistikalıq transformaciya mádeniyattıń joǵalıw sıpatında bahalanbaydı, al mádeniy beyimlesiw hám de úylesiwdiń jańa forması yaǵnıy edáwir jaǵdayına sáykeslesken jańa túr sıpatında túsindiriledi. Dala materiallarında arab jámáátleriniń wákilleri ózlerin kóbinese bılayınsha tárepleydi biz arab áwladlarımız biraq usı jurttıń adamlarımız. Bul gápte etnikalıq tamırları bar ekenligi biraq mámleketlik hámde puqaralıq tiyislilik ústinligin kórip arab sáykesliginiń jańa kórinisi júzege kelgenligin bayqaw múmkin. Etnikalıq kelip shıǵıwı saqlanǵan biraq aymaqlıq hámde puqaralıq tiyislilik Ústin, arablar ózin jámiyetten ajıratıp saqlawǵa emes, al onı dáwir sharayatına áykemlestirip, ózgertip dawam ettiriwge háreket etip atırǵanı da bar gáp. Sol sebepli arab jámáátleriniń tiykarǵı belgisi búgingi kúnde til emes, al tariyxıy estelikti awızsha jetkeriw, diniy máresim belgilerinde hám de áwlad atlarında sáwlelendiretuǵın etnikalıq estelik sisteması esaplanadı. Tiykarǵı jumma sonnan ibarat arab sáykesligi házirgi waqıtta etnikalıq-mádeniy kod formasında emes, al Rámziy sáykes qatlam áwladlar esteligi hám de diniy mádeniy qádeler úylesimi sıpatında jasap kelmekte. Bul model Ózbekstan jámáátiń rawajlanıw principlerine qarsı emes, al kerisinshe, oǵan tán jergilikli reńge iye iykemlesiwsheń jámáátlik sistema. Ózbekstan arabları zamanagóy jámááttiń quramında tolıq integraciyalasqan, biraq tariyxıy ózgeshelikti simvollıq hám de shańaraqlıq mereke normaları dárejesinde transformaciya etken halda, dawam ettirip atırǵan etnikalıq jámáát bul sáykeslik formasın joǵalıp ketpegen al dáwir jaǵdayına beyimlesken mádeniy eslew sisteması sıpatında saqlanıp kelmekte. Jayxon sızǵan etnikalıq karta tek ǵana ótmishtiń kóleńkesi emes, búginniń de ilimiy dálili. Ózbekstan arabları tariyxı bizge bir haqıyqattı úyretedi, xalıqlar ózgeriwi múmkin, biraq ózlikti saqlaw, joǵalıw emes, al transformaciya bolıp tabıladı. Olardıń tili, kiyimleri hám de turmıs tárizleri jergilikli ortalıq penen úylesken bolsa da, áwlad iyesinde hám jámáát normalarında arablıqtıń tamırı úzilmey dawam etken bul miyrastı úyreniw milletlerdiń qosılıw noqatların túsiniw degen sóz. Búgin olar ózin ápiwayı arab dep emes, al ózbekstanlı arab áwladı dep táriypleydi. Tamır bar hám táǵdir usı elge baylanıslı. Jayxon joybarınıń maqseti de mine usı sırlı dawamlılıq hámde mádeniy ózgeris mexanizmlerin ilimiy kózqaras penen qayta ashıw bolıp tabıladı. Bul Jayxon joybar edi siz Youtube kanalındasız.